Безнең авыл Ирек дип атала. Малмыж районында иң өлкән авылларның берсе. Менә монда Киров өлкәсе буенча китап чыкты. Кировская область территориальное административное устройство дигән. Бу китап буенча безнең авыл барлыкка килгән 1400 нче елда. Ә мин тарихчы буларак Уйлавымча, монда беренче күчеп утыручылар булырга тиеш монгол яулары килгән вакытта. Чөнки монгол яулары бик зур, көчле килә ул вакытта ул заман буенча. И аннан соңыннан инде кешеләр урман арасына, читкәрәк качалар. Ну, беренче утыручылар монда марилар булган диләр инде шул. Марилар килеп, аннан соңында инде татарлар килеп урнаша. 1400 нче елларда әнә шушы Кеше каян килә, бит иң беренче кешегә су чыганагы кирәк. Монда инде чишмәләр буенча, менә шушма буенча, Татарстаннан шушма буенча килеп, менә шушы шушманы белән бу елга кушылган елга буенча өскә таба менәләр дә, алар шушында менә чишмәләргә юлыгалар. Шушы чишмә авылында, чишмәле авылда чишмәләр күп бу авылда, чишмәле авылда торып калалар. Монда йөреп-йөреп эзләгәнгә күрә, авыл Йөрек дип аталгандыр дип исәплибез үткән вакытта. Менә шуннан инде аннан соңында авыл әкренләп үсә, киңәя. Марилар, э, татарлар монда күп булгачнан, марилар моннан күчеп китә, монда татарлар гына кала. Аннары 1552 елда Иван Грозный Казанны алып, Казан тирәсендәге авылларны көчләп чукындыра башлагачнан, Безнең авылга яңадан 1553, 54, 55 нче елларда Зур Мәтәскәдән бик күп күчеп утыралар. Менә шулай иттереп авыл зурая. Авылда менә 300 дән артык хуҗалык барлыкка килгән була. Соңыннан бу авыл инде өйләр салалар, авыл зурая, чишмәләр дә итә. Авылда 1916 елда беренче мәртәбә малайларны укыта башлыйлар. Бу малайлар мәктәбе иң беренче укытучы Түнтәр, Татарстаннан Балтач район Түнтәр авылыннан Түнтәр мулласының малае Гаптылхай Динмөхәммитов дигән кеше була малайлар укытучысы. Аннан соңыннан инде 1916 елда Мулла йортында ук таба шыйлар кызларны, бу менә безнең нигә инде дини белем генә түгел, мондый менә светский белемгә дә Аның беренче укытучысы Ркыя апа Мансурова була. Менә әле минем бүгенге көндә дә Ркыя апа Мансурованың хаты, ә язган язмалары, аның ничек укыткан, ничек килгән язмалары исән соңыннан ул. Бер ел гына эшли дә китә, но соңыннан барыбер безнең авыл егетенә тормышка чыга. Бе, ул нигә? Ул әле безгә әзрәк туган да чыбырчы да була, шуңа күрә Әлфия апай белә гомер буенча менә ул исән чагында аралаштык. Аның менә язып, язып калдырган язмасы бар, ничек үзенең мәктәптә эшләгән. Аның кызы Роза апай

Каян башына килә, ничек аңар андый уй? Ул йомыркаларны бөтен әйләнә-тирәдән, бүгенге, менә бүгенге вакытта Татарстанның Балтач районыннан, Кукмара районыннан, Малмыж, Малмыж районыннан, аннан соң да Уржум районнарыннан бөтен җирдә аның представительләре була, аларга йомырка җыйдырта. Йомырка Җыярга кешеләрне ул ала, фәкать биш бармакка, то есть бер кулга биш йомырка тота алган кешене генә үзенә эш кала. Ике кул белән сразу ун йомырка салып булса. Ул йомыркаларны җыялар, ул йомырка җыйганын һәрбер авылда ул кибет ача, товар алып кайта. Аннан соңында инде ул йомыркаларны, менә бүген көндә дә Аңлап җиткерә алмыйм. Европада ул вакытта нишләп тавык асрамаганнар, нишләп менә моннан йомырка килгән? Ул йомыркаларны алып баралар Англиягә, Франциягә, Германиягә, хәтта менә бер кораб белән баралар Америкага кадәр, но ул кораб аның дулкынга эләгеп, ул кораб хәлак була, бүтән ул Америкага алай рисковать итми. Но шушы инде йомыркадан кергән файдаларга, Мәчет әнә зират коймасын күрдек дидегез инде. Зират коймасын әйләндереп алалар таш белән. Ул зират коймасы безнең йомырка нигә известь белән йомырканың агы белән салынган цемент белән түгел, йомырка агы белән и цеме известька йомырка агы кушып. Ул шуңа күрә бик инде нык тора. 100 елдан артык 1886 нчы елда төзелгән зират коймасы ул.